Gles dros ben y gwir y gwir, ond uh, o'n i'n meddwl bod ni'n mynd. Ond uh, a prisiau rhoi o'n o'r y stoc fyna nawr, hwnna safio, o'n i'n siŵr fod dwy bint bant ar defed hanner can cinog ar yr un stor. Mae'n bles hwnna. Bles dros ben y gwir y gwir, ond uh, na fe, fel am ai, ni'n stil ma. Fe rhaid tynnu bus mas. Gobeithio gewn ni'n dreifo merlod uh, rhagor. Mae hwnna bant o ffordd, diolch byth. Fi'n teimlo bod wedi gillw'n hunan lawr eddi de. Fel ni. Hwnnw si... Hwnnw si weitha. Ti'n bod, mae ma nhw'n ei gwaith i, i ni'n treol yn fe. Ti'n bod, o'n i'n disappointed dofnadw ar y merlo. Ond bai fi oedd e, dwi fe. Bai, dim bai'r tŵlin oedd e. Bai fi oedd e. End of. Falch i bod, bod fi dal ma. Ddim yn siŵr pwy ffordd oedd y tri mewn neu'r tri mas. Mae nhw'n licio wario dyn ni'n bach yn gyrru. Profiad yn wych hyd yn hyn. Ori, heb law am y bart bach dwetha yma. yeah. No, o'n i ofn pan oedden nhw galw yn enw fi. O'n i'n ddisgwyl o ar ôl y twlc, ond um, sy'n byd yn prepario chdi am pan wyt ti'n camu ymlaen a ti'n meddwl wedyn pa mor trion o'n i na. O'n i'n meddwl yn eitha siŵr bod fi, bo fi mynd, tywed. Wedyn, o'n falch bod fi'n cael cyfle arall. Rhaid fi just cymryd be maen nhw wedi ddeitha fi'n y twlc a to, stepio i fyny ger dwi'n meddwl a dechrau sefyll allan bach mwy. Dwi'n ama falle mewn tasgau eraill bod fi wedi bod yn gallu cuddio tu ôl bobl eraill a wedyn mae'n rhaid fi stepio fyny'r gêm wan ond mae'n neis gael gobeithio gwneud cyflawn tasgau unigol i brofi be dwi yn gallu gwneud lle de. Gan gweld y tri arall yn cael eu hel maen, o'n i'n gwybod iawn sut o'n nhw'n teimlo, ond dwi wedi bod yna digon aml. Ond uh, do'n i'n meddwl bod un un o'r tri yna'n hyd yn allan. Yn ogystal â neb o'r pedwar arall wedyn, wedyn dwi'n meddwl bod y feirniadaeth i fod yn ddeg. Ond uh, mae yna ddau yn mynd rhywdro, does? Mae'n siŵr. Dydy o'm yn rhyw hip hip hwre rhywsyd bod yna neb dwi'n mynd allan achos o'n i'n gwybod bod yna bod y gystadleuaeth dal mor anodd a dim barod wedyn. Does o'n un byd i bod yn falch amdan 2000 ond uh, eto oes rhan aros mewn ond rhan bod neb ddim yn allan mae'r gystadleuaeth dal mor anodd dyn ni. Bach yn relieved bod neb wedi mynd mas ond wedyn ar y llaw arall bydde well, fi'n credu bydde well da fi sy'n rhywun wedi mynd mas achos chi'n gwybod fel tro nesaf nawr felly bydd doi mynd mas so mae fe pan ni'n cyrraedd y tri hyn o nawr ni'n meddwl oh, ni'n ni dal rhy man nawr i ni chod dim ond yna saith o'n ni dal i gael yma a wel sa un wedi myn' mas wel bydden i'n gam yn nesach. O mae'n job gwe- ni 'di ca'l bach o bob peth a mae'n job fel meddwl nawr be' sydd be' sydd ar ôl i i chi dwli ato ni. Fydda fe'n dda ca'l ennill rhwbeth o'r diwedd. Yy so yndw dwi eitha hapus â fy Nin fan 'na. O'n i'n gwbo bod pethe 'di mynd ffordd fi so a yn yy a Oedd eitha apus o'n. Mae beth sydd wedi digwydd y ddau ddwrnod dwytha yma uh, wedi bod nes atai neu rhai o dasgau eraill, so o'n i'n teimlo fwy gatrefol, enwedig yn y farch na byw, beth bynnag. Um, anodd gwybod be, be sy'n o'n brin yn ei wan. Um, mae, da ni wedi cyfra dipyn o area, so anodd gwybod lle hwn i tro nesaf. Mi aros i gweld beth sydd o'n brin yn ei.